Interesante un bia mas manera pa kustumase ka nos aki na Reset Sessions. I prome ku nos dive in mesora den e topiko di awe, mi no por kuminsá sin yama danki na Bambi Babario ku ta nos sponsor òf mi no bisa esun e organisashon ku ta hasi Reset Sessions posibel i tambe Ashley Furniture, right? Korekto, bo sa awe mi tabata pensa toevallig su gera. Carnaval ta bai dal den Curpa aki tur hende cu nan stelashi nan awor aki bo ta ripara cu tin hopi stelashi grandi pues tambe mi ta pensa pasa na Ashley nan tin diferente tipo di muebles cu bo por buta ban bisa outside furniture cu bo por buta bo ta haya bo pida stoel bo pida parasol pa bo por sinta kantu di kaya ke medi Ashley ta cubri nos henter aña pasa ena nan corecto make a statement cu furniture nan di Ashley. Anto tambe mi kier a manda mesora un saludo pa Nena ku awe a sòru pa mi kabei ta hopi nètjes. Aya nan schuin tegenover di Banco di Caribe na otra banda, Ramirez Beauty Salon. Pasa einanan e ta tòp. E ta un señora masha lif mes, bo por aserk'e, e ta duna bo diferente konseho tokante di bo kabei. Dus si bo ke lusi un luk nechi i apart pa e dianan di fiesta ku ta bini, foral festival i tumba, pasa se kanena drenta den kombersashon ku ne, anto sigur bo por sali ku un luk great. Yes. Bon, i e topiko di awe pasobra nos ta drenta na temporada aki, ta temporada ku nos ta bai kaya, ta temporada tambe ku tin ora nos yunan ta kuminsá bai kaya. Anto den e reset sessions nos ta papia di tur sorto di topiko. Awe espesífikamente nos ke papia di e momentu ei, ora ku nos yunan chikitu ku a ku a nase, ku a lanta, ku a kria, ku a lènt, lènt, lènt na nos kuminsá independisá, ora ku nan renta e temporada ei di pubertat, ku bo ta mira ku e yu ei eingelek ya kaba un ta di bo e ke tende dje tantu ei, bo bos no ta dje importante mas, e ta kuminsá independisá. Anto tur e e kosnan dushi, pero tambe e retonan ku e temporada ei ta trese kuné. Pubertat, anto kon nos ta deal ku esaki? Na mi puntra esaki aki, bo san tur tres nos a pasa den e fase aki kaba komo mayor? Sí, mi yu muhé di mas grandi tin diesocho aña, pues e fase di pubertat aki ta un fase ku mi tambe a pasa den. Tambe komo maestro di skol bo tin alumnonan ku ta drenta fe klas uno ban bisa di skol sekundario, nan ta drenta einan ku diesdos aña, pues bo bisa ta e grupo meta. ku mi ta traha ku ña. E grupo di diesdos pa diesocho anda ta di nan nos ta bai papia un tiki awe, pero ami mester bisa ku tòg ta keda e grupo ku ta preferí serka mi, ami ta gusta traha ku e grupo aki. Dikon mi ta gusta traha ku e grupo aki? Djis e simpel echo ku bo por papia ku nan anto bo por komuniká. Nto loke ami ta haña hopi grei tambe ta ku nan ta na un edat ku nan por trese nan pensamentu dilanti. Anto bo por stuur nan i guia nan. Pues e parti ei ta un parti ku mi ta haña hopi great, pa ora nan ta birando grandi, ku nan ta birando adulto, anto ami ku ta un adulto kaba por duna un parti di mi, bo sa, pa kaba di forma nan, laga nan bira e adulto kompleto ku nan mester bai ta. Pero ta e hende ku nan mes ta tambe pasobra esei ta bira e reto no. Suheira, abo tambe komo mayor, komo edukadó. Sí, pasobra bèrdat komo mayor mi tambe tin dos tiener's ya, dje sinku ku dje kuater beina, anto e ta un, anto tambe mi tambe ta traha ku e grupo ei di entre djes dos ku djes ocho aña, anto mi ta skucha bo ora ei anto mi ta bisa pa nos, Rochel bo tambe ta traha ku e mesun edat ei na skol anto pa nos hopi bia e ta hopi great ya ku nos ta por komuniká ku e muchanan anto ku bo ta siña asina tantu di nan tambe pasobra e muchanan aki bo ta keda semper on top of things nan ta tene bo bon informá over di kiko ta na moda kiko no ta na moda anto tòg mi ta yele frapán tin ora ku tin mayor ta aserká nos tin ora van yefrou Mi ta man na kabes. Dus pa nos hopi bia e ta asina. Kòmbo san por traha e yunan aki? Pero bo wak tambe ta un tiki realístiko si. Pasobra nos tambe komo mayor tin nos challenges. Ounke ku nos tin eksperensia ku e grupo di e muchanan di edatnan aki, e hóbennan aki, nos tambe tin challengenan komo mayor ku nos ta pasa djé ku nos ta kere, ey, ma kere. Ku mi tin e preparashon sufisiente pa mi hèndel ku mi mes yunan, meskos ku mi ta hèndel ku esnan na skol. I manera Queenie ta menshona abo, e ta bisa el a pasa su yundi mas grandi tin dies ocho, tin ora ta importante pa bo realisá tambe ku kada un yu, pasobra e hecho ku bo a pas'é un biaha ku esun mas grandi, no ta nifiká ku bo ta prepará, solamente un di dos ta bini riba kaminda. Jawel, mi por i sa bo. Nos sinku deel ku karakternan diferente, anto den e parti ei di independisá, kada yu ta pasa e temporada diferente, tin ku ta ta ta independisá, pero ta keda tok hopi dependiente di bo, ta keda buska bo konseho ainda komo mayor, pero tin tambe ku momentu dado ta hala masha leu mes, bo ta mira op gegeven moment kasi bo komo mayor bo ta puntra bo mes ta kon bo ta hasi pa bo keda envolví, pa bo keda pa e yu a ke keda di un manera òf otro. Buska bo konseho, buska bo opinion, buska kon. Si bo ta dese bo ke, bo ta dese bo ke pa bo ta envolvi den e proseso pasobra ya. Pero bo ta kere esei ta algu ku bo mes ta krea un tiki òf e ta depende di su karakter solamente? Pasobra mi ta kere e ta depende di kòmbersashonnan ku ta bai tin na kas, anto kon habri bo ta pa esei, anto kon bo ta husga. So komo mayor nan ta bay sinti tin bia ku bo ta husga hopi. Anto tin bia e riba esei tin bia nan tin un tiki miedu. E ta e ta depende masha masha hopi mes. Bo sa, si mi wak mi mes hopi bia ora mi papia di pubertat i ora mi ta guia alumnonan tambe mi ta purba pensa vanuit mi mes kon el a sinti e tempu ei pa mi mes. Un kos ku mi ta purba di laga nan sa tambe ku hey nos no a nase grandi, nos no a nase ku e edatnan ki nos tambe a pasa e epoka ei, nos tambe a struggle, nos tambe a. Un momentu dado sinti nos mas sabí ku nos mayornan, nos tambe a pasa kiaman e importansha ei den e kontakto ku e mucha, e hóben ei pa bo lag'é sa ku e loke e ta pasando den ta algu kompletamente normal. Anto den esei e ora ei komo mayor ami ta kere bo outentisidat, anto tin ora tambe gewoon durf di ekspresá bo propio eksperensha, konta bo propio eksperensha, te ora komo mayor netamente pasobra nos ke evitá nos yu. Di pasa kosnan ferfelu, nos ta bisa nos ta nos ta hunga manera kos ku nos hubentut òf nos nos pubertat tabata perfect. Ami ta skere tin ora bo sa tin mayor ta manera loke bo ta bisa hoy, nan ta krese anto nan ta lubidá kon a sinti ora bo tin diesseis aña, kon a sinti pa ta namorá. Kon a sinti pa por ehèmpel speibel na skol? Anto ora ki ora bo tin yu, bo ke reklam'é por ehèmpel, ma mira ku bo a speibel kiko kiko Jefrouw a bisa mi kiko, pero durf tambe komo mayor bisa kiko ta e kosnan ku abo tambe a hasi fout i no hunga einan awor ku bo tin por ehèmpel kuarenta òf trinta i piku aña. Manera abo si tabata full perfecto. Hasta tin ora ta vulnerabel suficiente pa bisa por ehempel bo sa dicon mama ta haci tanto verveles na cribi e spijbelmento ki. Bo sa tempo cu mama tabatin bo edad mi tabatin e oportunidadnan cu bo tin. Anto tin ora ora mi pensa bek mi pensa tur e spijbelmento ey tur e contento cu mi a pasa cu mi compañeronan a pone cu mi caba despues. El a costa mi mi por tabata mas leu. Kimen tin ora bo experencia netamente mas autentico e ta haci ca e yu ey p'esa tambe cu Bo ta un simpel ser humano cu ta faya. E ta haci'e tambe facil p'e pa ora cu e ta experensha momentonan tambe dificil e sa cu ey yega gewoon pasobra nos tambe a pasa den. Si, pero hopi bia bo ta ya bo cu nan ta bisa bo, pero mama bo tempo no ta mi tempo. Ya. Ami tambe hopi bia mi ta papia gewoon di experencianan propio cu mi yunan. Anto hopi bia mi ta kere mi ta papia asina tanto over di mi experencianan propio cu e idea realmente pa nan. tene kuenta i skucha òf pa evitá pa nan pasa den dolónan innesesario ku ti oran ta bisa mi, E e, mama bo a konta mi ku e kaba. E e, atrobe e sin mi sa. Pero, nèt mi ta yegi nan, bo tin nos bo tin ku komprondé komo mayor ku bo no por skapa bo yunan di tur kos. Pasobra danki Dios ku. nos a pasa den e kosnan ku nos a pasa den dje ku bo ta siña. Dus tin ora tambe e parti ku bo ke kontrolá òf salbaguardiá bo yunan pa nan no pasa den kosnan malu, di mes bo ta promoe di limit'é bastante posibel. Pasobra bo no ta bai laga un yu bai dal su pia den un kos ku obviamente bo ta mira ku E ta bai dal su bida den dje. Kibidó? Te kaminda ku bo por, bo por evit'é. Pero nos tin ku tene kuenta tambe si ku bo no por evitá tur kosnan, tambe tin ku pasa den un ku e otro tra, sa, un par di kos pa nan por siña. Pero a wosu kera ta yega, ta yega den e edat ei ku e mucha ta rebeldiá. So nan mi pon'é asina aki. Asta si bo ta pensa bo ta kontrolá algu, bo ta hañá bo gobon ku e yu ku por ta antes lo ba bisa, ei, anto bo no ta bai fiesta wé. Anto e ta bisa bo mi ta bai. Ta bisa bo mi ta bai. Of e ta traha un plan. Auto ta pita ei fo a ta bo para awor ta grita. Si. I ku edat bo ta bai djei? Si bo papia di pubertat e por ta un mucha di kiko djeshete aña djeseis aña ku ta bisa bo p'e momen mama bo tempu ta mi tempu no ta mira bo tin e parti di. Pasobra a kada kas ta diferente den mi kas e koin ta bai. Den mi kas tampoko pero e ta pasa ami no ke ami no ke a deti p'e kosnan ki hasi manera kos ku e ta imposibel pa pasa na mi kas paso nogmals kada. Yu ta diferente, kada yu su durf level tambe ta diferente. Korekto. Te mi ami ke bisa ku te ku awor aki mi no eksperenshé, pero mi ta prepará ku kualke dia un di nan a lanta un helu aki, korekto. E kos ku nunka bo no tin ku hasi bisa ku ami si e kos ta pasa, no. Pero, pero kos, pero un, un, bo yu tin òf hopi kurashi, òf. Abo komo mayor di un manera of otro a laga e kosi bai basta leu te ku por un mucha bira bisa abo ou ta pidi fu esau mami ta bai of whatever misa. Kua e ta parti loke mi ke para ketu na dje ta e echo ku e ta parti di e desaroyo rebeldia na un momento dado tambe ta parti di e temporada ei ke men anto tin tin hende ta si tin kaminda ke rebeldia ta bai hopi hopi leu mane ma duna ehempel awor un outo ta pidi fu aba bisa komo mayor tene ki bo nda sali fasi kidi. Ya, ata e nu yei. Bo yu para e nan ta bisa bo ke men. Pero e rebeldia por ta tambe un momento di vape na skol skondí. Tambe ta un rebeldia, por ehèmpel, ku bo no sa di dje, ku e ta bini kas, por ehèmpel, anto abo ta kere ku tur kos ta bon bon ku kenei, pero patras di bo lomba e ta humando, e ta siente. Pasobra wak ora mucha ta rebeldia, por ehèmpel tambe, nan sa kiko ta e grensnan ku nan mama pone pa nan. Ke mendidor ku bo sa ku bo mama no gusta e kos aki, abo ta si dam dam, bo ta busk'é di otro manera pa bo si'é. Por ta bo ta un arual bisa bo mama, No, mi tin keda drumi serka Lisa. Keda drumi na Lisa, ya aya bo sa, aya si su mama ta wòri por outo pita bai. Djaye bo ta pita bai bai. Ke men a di, Wak, e ta, e no, mi ta kere bo tin ku keda ketu bai ku bo yu nan manera bo san ta bisa den kòmbersashon, pero bo no tin ku kita e parti si di lag'é le bai den field Bai dal cur pa tin beta zona duro pero bon por ta papia zona cas ando bon no ta durf lage bai si. So ahorita bon ta test bo mes tampoco. Wak bo sa ki mi ta mira hopi? Mi ke bin bek riba e parti vape ei cu bo snap. Boso e oki ta hopi hot topic anto last day tambe ta tin un ke otro cu ta bai rond y caminda bo ta mira mucha nan ta papia habricunan ta vape no. Anto tin mayor no sa mes ke muchanan ta feet. Anto mi ke pa nos por duna mayornan tog un ke otro tip pa bo por ku nos ta bisa detekta si bo yu ta humando si of no anto kiko te kosnan ku lo bo por hasi. Mi no sa ku por ta esei por bini dilanti pero aparte di esei tin ora mi ta mira por ehempel den salimentu mane ami ta un mama mi ta kere ku. Mi sa cu mi yunan ta den e fase caminda nan ke explora. Mayoria cos cu mi por haci cu nan pa evita cu nan ta bay haci el'e den un ambiente straño, ok. Por ehempel sali, mi ta bay diferente concierto, mi ta bay diferente actividad pa nan mir'e e mundo ey for, haya un introducci via dimi. Pero na momento cu mi ta sali tin ora mi ta mira owendia cu tin hopi mayornan ta confia hopi di laga nan yunan sali nan so. Mi ta mira cierto cosnan tin ora ando demencia cu bo cara di docente bo ta mane hopi hopi bia ora bo mira hoben bo ta asina oplettend pa wak kico hoben ta haciendo anto tin ora mi ta esta spreken na an anto yera mi ta sibi hey Suheir acorda cu hallo no ta nos school bo ta aki pero e mi no por yuda tin ora bo mi ta bisa bo ta mira muchanan ta bebe bo ta mira mucha hombernan yong mucha muhernan tambe nan ta bebe nan ta vape anto ora bo wak rond ta grupo di mucha bo na mira ninguna hende grandi nada para Anto mi ta bisa, Um, kiko ta e kos awendia? So bo ta mira ku tin asina tantu antes temporada ku nos tata yòn, mi ta kòrda den kura i skol ta hòrtu un segaria. Paso tur kos ta tei tur tempu. Di ora nos ta hasi manera kos, ku te tempu aki ta wòki, e muchanan dja wòki, esei mas malu. No ta bèrdat. No ta bèrdat. Tur tempu ta tin tur tempu. Awel si. Kon bo laga. Pero awor, kiko ta pone ku awor aki. Muchanan ke eksperentan ta manera mas mi no ke atrobe mi a kabe bisa awoy tur tempu ta mesun kos pero tog mi ta sinti awo ke ke parti di bebe alkohòl ku veip ta hopi stèrk anto e ta dañino pa nan kresementu so kòrda ke muchanan ki ta den desaroyo ainda. Bo sa ku defakto e koku bo ta bisa i no ta kuadra ful ful no pasobra lastima lesa un artikulo ku ta bisa ku e e generashon Gen Z aki no ta bebiendo hopi alkohòl anto afo afo Hopi, hopi lugánan ku ta trahando likor ku tur eseinan ta pensando kon nan ta bai hasi pa drenta un otrun tipo di industria, paso awor kita nan ta merkadiá hopi ku e healthy lifestyle. Dus e muchanan ku ta biniendo awor aki nan ta bisa Gen Z e muchanan ei, nan ta purba hopi di ta den gym, kome salú, bebe hopi awa, Ku bo ta haña tin bia ora ki ke muchanan aki ta bay sali nan no ke ni gasta se enko alkohol. Mi ta spera lokual ku mi ta mirando awor aki si ta komplente diferente. Kòrsou ta kal atras eh. Atras ya. No mi mi ke para ketu tòg si pasobra mi sugere bo ta bo ta hasi e pregunta na un momento dado kon bo ta hasi Detekta. e ta kosnan ku de fakto bo no por evitá. I mi ta di akuerdo ku bo ku tur tempu esaki nan tabata tei tambe. E palabra klave pa mi òf loke mi ta mi ta skucha de esaki a ta okupa ami ta e rèd flèg grandísimo ta Preshon di grupo. Kon nos ta siña nos yunan dil ku preshon di grupo? Pasobra na un momentu dado esei ta loke ku e etapa aki ta demostrá mas ku tur kos. E echo ku e mucha ta lòs, Queen a menshona algu ratu pasá, lòs na un momentu dado for di bou di bo hala nan, anto e tin ku bai try out. Ke mi a, èigelik tur loke bo a hinka aden asina aki, esaki ta e temporada ku bo ta bai mira Ki tipo di yu malanta? Ta un yu ku na momentu ku pasobra bo ta bisa nos tambe bai skol, tempu ku nos ta bai skol tambe tabatin hende ku ta bende droga den Korea skol, e no a interesá mi nunka. Korekto. Bo no por a ofresé mi droga anto mi ta bai purb'é, mi no ta interesá. Korekto. Kon bo ta lanta bo yu de fakto di un manera ku asta ora ku nan kit'ei rondó di dje bo tin mester di alkohòl pa bo pasa bon, bo tin mester di un, ke veip ta, ke ta yuda bo kuné, kiko ta Kementa kombersashonnan un momentu dado ku ora ku bo bo hinka e sentido ei di ken bo ta i kiko bo tin mester realmente pa bo por perfilá pa bo por gana amistat pasobra biaha e kosnan aki nos ta hasi nan pa krea un imágen pa hort erbei pa hende wak mi anto pensa kon Adulto mi ta pa mi edat ku mira un gayònt ta bebe i mira un gayònt na ki ke men e e hopi bia pensamentu su tras tambe gewoon ta e imagen ke mucha ke krea anto ki nesesidat bo tin pa di e manera ei hende wak bo anto haña bo. Tal bes ei e parti di laga bo yu tambe liber pa bo mira ki identidat e mes tin komo hende ta importante pasobra bo tin ku lag'é liber antos hala patras studi'é. Pa bo studia wak oke kon e mucha aki ta komportá. Pa bo mira por ehèmpel ora bo ripará tin ora ora e bai un kaminda bo no tei bo ta hala patras lag'é bo ta bisa ah ah bo ta drùk bo ta. Despues na kas bo ta mir'é mi ta mira kon bo ta baila drùk ta graba ta kiko bo ke hala atenshon tene kuenta ke konai so tur e videonan ku bo buta aki hende ta wak nan ke men mi ta kere ta hopi importante manera Rushelle ta bis'é ke tu bai bo tin ku guia pero bo tin ku hala tras pa bo mira Ken e hóben ta birando si? Pasobra bo tin bo propio karakter. I mi ta kere mas ku tur kos den e temporada aki. Ta hopi importante manera bo ta bisa den ken e ta birando pa bo hasi pregunta. Kèmen si bo puntra ami e bebementu por ehèmpel for di ki nesesidat e ta bini? Laga mama komprondé. Kèmen bo sa mi tabata papia tubalig ku un yòmber mas grandi di mi las tu. E ta bisa mi, Mama, mi no ta e alkohòl ni dushi. Kèmen Ora mi ta den un setting asina ki mi no ta mira pakiko mi ta bai bebe un kos ku mi no ta haña dushi, pakiko no tin mester. Anto no ta nifiká ku nunka l'e bebe, ke men por yega otro edat mas grandi tambe ku op gegeven moment e ta su desishon. Anto pa ami e preguntanan ku bo ta hasi na e momentu e bo a menshoná awor medianan soshal, retnan soshal, bo yu muhe ku por ta ta pone un potrèt di su mes den bikini, Hopi likes, hopi gustamentu, hopi komentario. Pero Jamie esta. E menernan ku ta bezig ta komentá ei, e hendenan ku ta drenta den bo DM ei, lo bo ke un persona asina ei, lo bo ke haña sierto reakshonnan ke men. Un momentu dado pa hasi nan konsiente tambe ku si mi tin ku eksponé tantu parti di mi kurpa asina pa hende gusta mi, e pregunta ta e ora ei, What about me e hende a gusta. Anto mi tin mester di e tipo di gustamentu ei ora ku mi ta bes ta perfilá. Te men e preguntanan ku bo ta hasi nan, Kin e nesesidat ta? E nesesidat ta likes, e nesesidat ta wòrdu mirá. Anto tin ora ku bo mayor bo tin ku hasi bo mes e pregunta tambe e ora ei, Di ki manera ami por sòru pa mi yu sinti Ku e ta wòrdu mirá ku mi ta wak e su tata ta wak e hendenan ta wak. Òf un a ba faya, juist. So por no mingé me fayo, mingé me fayo. Sí, pasobra tin ora e echo ku bo no a ta duna e atenshon, e mucha ta buska e atenshon na diferente manera. Tiene ku mester yama atenshon ku otro. Anto tin ora, tin ora, tin ora na grandi asina ora bo a ba kapta ku e yu ta manera poko falta e atenshon, bo no ta tur ora por ta bo por. Drecha ei. Bo a mi ke bisa back. Mi no sa pasobra mi no ke. Den caminda cu ta un falta di atencion rotundamente. Si pero no necesariamente ne pone sino como mayor por ta den mi carácter tambe. Ami no ta un hende pa a keda let op riba tanto detaye ke me entonces no ta si bo e yu ei su necesidad tabata otro cu kisas un otro yu cu a lanta bai mesun dag cu bo cu ba duna segun bo e mesun tipo di atencion. Si. Bo sa Punta tin mester i dje. Bo sa kiko ami ta pensando awo aki, mi sa ku por ta bo santur tabata kier a skip e parti aki, pero hopi importante pa mi ta e mayornan ku bo tin, pasobra ta nan ta bo ehèmpel si. Anto hopi mayoria di muchanan ku bo ta mira ta kana rònt ku sierto aktitut, Nan ta mirese caná mayornan bek. Si bo cu e parti por ehempel di bistimentu ey, cerca mucho muhe e ta hopi in. Si bo mira bo mama ta bisti sexy, nun dado momentu manera bo tambe ta drenta pubertad, sexy bo ke bisti. Bo comprende? Ora ke curpa cuminsa desaroya. Anto, ora bo curpa cuminsa desaroya, cu bo ta bisti cierto cosnan, pasobra bo mama tambe ta bistiendo, bo mama tambe ta buta potreto pa Facebook pa bo haya likes. Dos cos por pasa si bo tene, pasobra bo ta ña bo cu e muchanan cu ta. kopia i bo ta heba ku e muchanan ku ta kai manera den un kontrali. Bo por haña mucha ku ami. Ami a yegi haña mi ku mucha tambe ku a kai den un mini depreshon pasobra el a haña ku e ta den pubertat pero su mama, su kurpa ta mas dushi kuné. Anto e kos tabata kansele. E meni anto asta ke lei ke bisa mi ku por ehèmpel pero mi mama no ta mi mama no ta sinsero pasobra mi mama tin pechu drechá mi mama tin chanchan pon'é anto yin hende ta gust'ele anto e tabata tuvalig un mucha mas yen kurpulento anto e tabata sinti ku e tabata kresiendo Drentando pubertat cu un mama ei banda ke competi cu ne. Cu su mama ta meo hot cu ne. Tanto ta pesey atrobe, si nos, manera nos a menciona awey, e parti di ke wordo mira, ke wordo aprecia pa ken bo ta of no ei, anto bo ta ña bo cu e parti exterior ei, cu na un momento dado, Kon bo kurpa ta desaroyá. Bo ta menshoná e parti di pechu por ta enhancement di bo kurpa, drecha kosa na bo kurpa. Ku social media nos a lanta den un tempu mi ta keda relativamente fásil pa un momentu dado aseptá bo mes. Awe e mucha muhénan ki ta lanta habri un Instagram, habri un Facebook, habri un TikTok, e personanan ku nan ta mira, e role modelsnan ku nan ta mira Cu tur e, um, laga nos sincero. Ahora bo ke pa mi bisa bo kiko mi ta e grade y tur e koko bo ta bay bizi? Bo ta habri social media, bo ta mira hende na e tur heavy, bo ta topa nan live. Anto ora bo topa nan live bo ta bay, bo ta bay plat, si bo ta bay eerlijk, eerlijk gewoon. Cora bon, cora bon, cora bon, nos pa bizi un Kim Kardashian, un Beyonce, un, ora nos mira e curpanan ey, e realidad ta cu un mucha ku ta pará den spiel, ku ya kaba ta duda di su mes, ku ya kaba ta mira imperfekshon seka su mes. Anto si ta esaki ta e imágennan, si ta esaki ta loke ku ta wòrdu konsiderá bunita, eindelijk bo ta wòrdu konfrontá diariamente ku e echo ku bo no ta alkansando e standarte di beyesa ku kisas. Juist. Anto nogmas, den e temporada di pubertat ei, e kos di temporada di ful. Korekto. Hopi insiguridad, hopi caminda. Pero e rol di bo mama ta bini atrobe, no? Eigenlijk e kos ei ta cuminsa fechi aki pa bo keda boost e parti ei, boost e parti ei, boost e parti ei, anke e no ta facil, pasobra. N'e mi ta bisa bo, pasobra netamente ami ta kere cu n'e edad ei, ni cuanto cu bo mama bisa bo, Ku bo ta bunita manera bo ta, e stèmnan rondó di bo ei, e hendenan den bo klas ku tur ta bisa bo bo ta mahoso òf bo ta kiko ei. Manera bo sa kimi ta keda straño di ora komo ta topa muchu hòmbernan chikitu di dje sinku aña na skol ta bisa, E muchu muhé tin pechu. Emi meme ta meneá el lou gai. Wak bo kurba. Wak bo kurba. Abo sí tin. Tu no baby fat. Hablando dje esey, esey tambe ta un parti cu ta bin cu puberdad, no? Puberdad e parti caminda e cur pa ta desaroya. E ta un caminda cu tambe mushanan tin hopi dificultad cune pasobra foral mucha homber. Kosnan ta kuminsá krese, kabeinan ta kuminsá krese, anto lo ta ripará tin ora ku e momentu ei e grui speurt, ya einan bo ta mira un kresementu djawe pa mañan aprupto, bo ta ripará esei ora nan bo bo frijidel kuminsá bira bashí, ya ora ku bo ta lanta mardugá pasó bo ta sinti oló den kushina nan ta bisa ta bòl tu kos ei di nan ta kushiná e kurpa ta pidi bo ta yama bo tin keda bai supermerkado. Tantu bia, pero bo ta ripará hopi bia ta manet bini e bèrgwensa. Si ántes, por ehèmpel, bo ta dentro den kama, ta den baño nòrmal, awor ki di limpia nan mama, mi privacy. Ya. So nan ta bezig ku sierto pida pida pida Nan kosnan. ta be- No, no, no, nan ke- nan ke pa bawa nan mas, Nan no ke pa sino, bawa nan mas sino, pasobra tin kosnan ku nan mes ainda nan nan mes tin ku prosesá e Nan no ta echo ku sigur di hey, mi dje. ta yando, mi pechonan a krese òf hey, mi tin kabei einan, mi ke. Anto e kòmbersashonnan ei tambe lastimamente. Nos komo mayor no ta hiba nan na un manera apropiá. Por tin mayornan, tin mayornan sí, pero mi ta mi tin un presentimentu ora mi mira e kòmpershonan ku mi sa hiba ku mi alumnonan ku hopi biá e e e kos nan no ta wòrdu trese dilanti. Laga nos ta sinsero ku e ta difísil. Komo mayor So mi ta kere berdad nos ta siye tin ora vanuit nos trabou, pero magina bo como mayor bo yu ta birando grandi bo ta mira tur e desaroyo aki anto un momento dado bo tin di hinca e conversacion ey di No ta ña dificil? ora cu Bon, ya, pa nos sa. no anto ami ke pasobra un Sí, momento dado paso tin e idea mayor, dje sí. programa aki ta asi pa duna Ya. e mayor ey foco Sí, ta wak nos cu nos ta sí. sinti cu e cos aki paso E ta p'esei ami dificil. kier dun'e e Sí, e e handvatten. p'esei Aki mi tin tambe cu hasi. mi mi ke mi ke mi ke label e como algo dificil e no ta Papia di bo di seksualidat, papia di gustamentu, papia di desaroyo di bo kurpa, di kosnan ku ta pasa, anto kon bo ta sinti, anto kon bo ta, e ta un kos awkward, e ta un kos ongemakkelijk ku komo mayor inkomodo pa bo tin ku papia ku bo yu over e partinan ei. Anto netamente mi ta kere manera ku ta bisa vanuit nos trabou kisas bo ta hebe kòmbersashonnan, mucha ta hasi bo pregunta, anto bo ta kontestá. Kon komo mayor bo ta deal kuné? Pero lokual ku mi ke pa mayornan komprondé, foral si bo tin tiner, no? Na skol, si ta den biologi o ta den verzorging, importa bo ta haña un tiki di seksualidat. Pero un maestro di Papiamentu, Spañó òf Ekonomia, entonse supos di ta esun ku mester di kontestá preguntanan na mucha. Mi ta kere, mi no ta, mi no ta di akuerdo ku bo. Mi si, dikon? Pasobra no ta tur dosente. Su norma i balornan ta mesun kos. Bo no sa a base di kiko. Mester ku mucha hòmber por ta hopi mucha hòmber tambe por ta nan ta aserká òf puntra kosnan ku no nesesariamente bo no ke komo mayor segun ami pa bo yu haña informashonnan robes. Pasobra no ta tur dosente pasobra no ta tur dosente ta dominá. Son dos hende por ta ku ta ku ta dominá e vak ta bira bisabo lokal ku e a lanta òf e pero no nesesariamente signifiká ku ta korekto. Mi keha ku Ender Bisey su mi ta kòrda hopi hopi aña pasá mi ku Quindy ta tin un diskushon over dje kos aki, over di ki momentu ta e momentu ku bo ta kuminsá ku e kòmbersashon. Anto hopi bia mayornan e problema ta sintá den e echo ku bo ta kere ku bo tin ku warda pubertat, anto ora ke yu yega einan, te ora bo ta bay hebe kòmbersashon. Hopi bias seksualidat ta un kos ku ta kompañá e mucha su bida largu. Fo ora e ta chikitu, ku e ta un kleuter eigelijk, ya kaba tin kosnan na su kurpa, tin partinan na su kurpa ku ta privá. I mi ta kòrda na e momentu ei ku e pregunta ku nos hasi di ki momentu, Mi ta kora nos a diskutí un grupo grandi di muyuantu, nos a bisa, Pa ami e kontesta tabata ta, Asina ku bo yu hasi bo un pregunta tokante di seksualidat den e direkshon ei, anto hopi bia e loke ta hasi e difísil pa nos ta ku nos ta pensa ku ora nos yu hasi nos un pregunta nos tin di kont'é tur kos. Dami duna un ehèmpel. Por ta komo mayor bo ta usa komo parti di preservativo bo ta usa kondòn. E yu ta drenta kamber, el a haña un paki di kondon usá por ta òf e pinta plèstik, Mama, kiko esaki ta? Ke e bai mi duna? Ay chu! Awor bo ta e bo ta kuminsá sundra. Anto mi ta bisa, e kontesta ta hopi simpel, algu ku hende grandi ta usa ora nan no ke haña yu. Esei ta e kontesta. Pero nos ta pensa na e momentu ei ku nos blas ta un kos wak, nos por supla, nos por bo ta gaña algu. Anto kiko ta kiko ta pasa na e momentu ei? Bo yu ta krese. Paso mas lat den bida lo e mira cu e condon ey e tin otro anto kie ta pensa mama ka ñami pero e ta pensa tambe cu bo no sa abo no ta maneha informacion anto mi ke pa mi yu sa for di un edad hopi yong cu ki pregunta cu bo tin bin hacimi e pregunta bin puntra con esey ta bay mi ta splica bo ke men bo sa cu bo tin masha masha simpel pami e tabata un. Awkward awkward moment pero cu mi ta bisa ta dia djawe mi ta haya masha bunita mes mi yu muhe mas grandi a puntra mi cu e mama ora a lega e edatnan ey mama anto ta conta sunchi anto ta conta ta conta chupa lenga ke men a tabo como mama mane ok bon bo ta gobon. Na e ile esun kos ku nan ta bisa eingele ku bo mayornan lo ta supous di duna bo tep kon pa bo seks, tene relashon seksual. Pasobra na un dado momento, por ehèmpel, bo ta kasa, bo ta bai den un relashon, pero bo mayornan nunka no a papia ku bo nada nada di seks, anto por resultá tambe ku bo no ta bai dòmi na e área. E eksperensha no ta leuk, bo no ta haña e kos agradabel, bo mama no ta siña bo sierto tulsnan. Pero atrobe esei ta kòmbersashonnan ku ta bai Hopi hopi deep. Anto e por ta incomodo o si mi ta bisa ta amé? No, e conversacion por bay hopi deep. Yes, conversacion ta bay hopi deep, pero bo mester durf, paso wak, na scol ta bay bini yen tipo di preguntanan cu muchanan ta haci. Mi yu tabata puntrami cierto cosnan cu nan ta bisa na scol, anto na un dado momento ami ta bisa ta hopi importante pa bo Duna informashon manera bo ta bisa ei korekto kon e kos ta sinta. Anto mi ta kòrda mi wela ta tin un kos e ta siña be koi bai buk pero e ta siña be koi bai strit. Ke mei a ta bisa bo wak na skol nan ta yama e koki por ehèmpel vagina pero por ehèmpel den bida nan ta yama tal tal tal tal tal. E ta duna bo kuater vershon. Ke men a di si un tersio di kai a bisa bo tal te koha ya kuma bisa. I loke bo yu mester sa na momentu dado ta, e no mester haña e idea ku a no mama no sa e kosnan ki. Ke men loke bo ke realmente ta pa nan sinti ku kualke pregunta, anto nogmals, age appropriacy. Pasobra nos ta papia di kontestá e pregunta E pregunta djaboe por ehempel mi ta contesté no mucha di cuater ai. Pero si na momento dado segun e preguntanan ta bini cu bo yu ta haci bo anto ta bisa mi ta bisa no warda pa pubertad no warda pa ora ke yu haci an oloshi a bati djes dos awor nos ta ban papia pasobra tin ora bo yu por ta a haña hopi mas informacion y mas ainda awor ke cu nan ta biba riba rednan social bo yu por ta manehando mucho mas informacion mucho mas trempan cu bo mes ta kere. Ta cos cu mi a experiencia cu mi yu, por ehempel, lastu ey, mi ta mal y luna, anto e ta bira mira, anto mi otro yu muhe mas chikito a puntra anto, Mama, ta kiko esey? Ta ta sanger? Anto mi yu muhe otro di, ban bisa, nuebe aña ta bisa, Si, e ta un cos eigenlijk, no ta sanger gewoon, ta un cos di ciclo. Tur luna, un par di bia den un luna, un muchu muhé ta haña e kos akí. M'a keda waka, mi di ku Neanto, Kemen, bo sa e kos akí? Sí, mi sa un tiki di e kos akí ku muchu muhénan ku ta bira grandi ta bai hañ'é. Un di esaki, anto mi tambe ta bai kuminsá hañ'é. Anto einan Maria Elijsma di manera, Quini, tempo ta bayendo, laga bo, e mucha aki ta bay si ta yando informacion riba bo aki, bo ta drumiendo, mi di cu ne, no, nos tin cu bay papia dje cosa aki, pasobra bo ta ripara, mi bo bisa bo pasobra mi no a ni pun tres, so mi ta ta den careda, pero ora el a bisami cu si, ta, nan ta wak, nan ta wak, yen tipo di cos, si.

Korekto. Si ta importante pa bo tin un tiki bista, un tiki control riba e tabletsnan i ku tur eseinan. Kon nos ta hasi ku e parti di, e parti di tin ora ta ami den e edatnan ke bal'e nos ta menshoná e tablets, e gaming, e e echo ku muchanan, hopi bia foral di e generashonnan nobo ku nos ta mira aki ta kai den un sierto isolashon. Bo ta mira ku antes por ta kaminda nos tabata sali topa, kaminda bo tabata di hopi mas kontakto. Bo ta haña muchanan den nan kamber, riba nan video games, pero konsekuentemente hopi tiki kontakto un ku otro ku ta hiba tin ora tambe na yega na un etapa di bo bida kaminda bo ta bira wak rònt. Anto e yu aki e tin amigu ku ken e ta papia, kon e ta pon e pa e aspekto soshal ei. Òf e abilidat mes di konektá ku hende. Bo ta, antes nos ta yega un kaminda komo mucha, bo ta yega konektá Den dos minut tur hende ta hungando ku otro. Pero awor ki bo ta ripará ku bo tin mas yega ku bo yunga. Tur hende riba tablet. Tur hende kanda yega ku nan tablet, tur mucha ta sinta. Goi brasa, anto tur hende sintá asina nan kita wak otro, anto tur e mama nan bai hunga kuné no. Paso bo no por konektá, nan no sa kon nan ta hasi e promé konekshon ku e otro. Dus e parti di tablet ei tambe ta difísil pa kontrolá. Dikon? Paso skolnan awor aki. Ta traha cu Class Dojo nan ta duna yen carea parti digital, anto cada bes cu ami ke bisa por ehempel mi ta bay kita e device pe mi yu, e vrouw ta bisa cu e tin cu traha su tarea nan to ta net un bon chance atrobe pa mama mi mester ri e telefon of e tablet pa mi traha. E yabi pa mi de esey ta gewoon control cu ini, pasobra e ta un tempo berad cu nos no por controla, na un momento dado E studionan ta bisa tambe loke ku ta pone ku e mucha ta sali eyfo, e ta bai konektá, e ta bai hasi algu ta lafheid. Nos ta biba komo mayornan tin ora sintiendo nos mes malu pa e mucha no pasa laf. Anto momentu dado nos ke entretené nan, nos ke pa nan pasa leuk. Anto den e tur e loke ora ora bo pensa ku abo ta mucha, mi pensa ami mucha, mi mayornan ta hasi nada pa entretené mi. Ami ta tin ku wak komi ta have fun. Anto tin ora di esei, durf di gewoon, awor aki bo no tin e tablet un ratu, e men por ta bo ta tin ku hasi bo ku e skol di talora pa talora, awor aki bo no tin. Ora ki e mucha sinta dje sinku minuut den e lafheid ei, e ta bai inventá algu pa e hasi. E ta bai tin ku ta kreativo pa e hinka su tempo den. Anto mas nos skep e konfrontatsi ei di. Sin ta laf no mora aki. Mi ta kere tur e palabra nei simplemente a bini gewoon dor di wak tur e kanal amerikano. Boring, boring. Bo ta kòrda bo yunan ta bisa mi koe, Mama, it's boring, it's boring. Ta yun boring. Gewoon nan a mira e palabra, anto ora ki nan ke menen tambe ta bisa, I have depression, ke men bo mes ta bisa ku bo tin depreshon. E manda yen tipo di terminologia na ingles cu sintando riba e telefon aki nan ta mira tur mucha afo. Pero pa e mucha e ta algo real. Ki man un momento dado, nogmaals, bo por bo por ke bisa mane bo ta bisa mi tambe ta mir'é tin ora anto bo ta pensa esto nan stel rei. Pero pa e mucha bo no por kita cu e experensha ta autentico, e ta real, e ta sinti n'e momento ey di berdad ke ta sintié deprimí, e ta sinti di berdad ken tin amistad, ken tin un hende ke ta kiman. P'esei mi ta bisa tambe e ta algu ku un momentu anto nos por nos por bisa meh ta parti di loke ku nan tin ku dil kuné, anto nan tin ku wak kon nan ta hasi sali for di loke nan ta hasi aki, pero tin ora nos ta yu guia komo mayor tambe si nos ta papia di kontakto soshal kon nos ke pa nan soshalisa ku ki nos ta hasi about it, kiko nos ta bezig ta ta hinka na e spasio pa e mucha forsa su mes na entretene su mes. Hou yoself bezig, bai pafó. Wak, E ta bai pa gewoon wèg kon bo ta eduká dor di duna ehèmpel. So bo por papia masha kos ku bo yu, pero si bo yu ta mira bo mes riba bo telefòn henter ora, loke e ta mira e ta hasi. Oke, mesora bo sa papia wor ei ku mucha ta mira, por ehèmpel mama ta bisti sèksi, whatever, e tambe ke òf bo ta mira bo mama òf bo mayonan na kas ta konstant bebe ki ki ko pòdi. Bo ta lanta ku segun abo pa mi have fun, mi tambe mester ta bebe, mi tambe mester ta huma, mi tambe mester ta den kaya pa mi ta ok, pasobra mi ta mira mi mayornan ta hacia tanta bainbou, nan ta cool, mi ta admira mi mayornan, pasobra den e temporada ei tambe hopi bia bo ta haña bo ku muchanan ku tin admiracion pa nan pa nan mayornan, ta den un temporada ku nan ta echt look up to bo tambe mas tantu, aparte dje hecho ku nan ta hopi bezig ku nan amistadnan. Ya e parti peer pressure ku boso ta digi awor ei pero hopi bia mi gusta mama su kabei mi tambe ke tin ei ta bai ta e parti ei ehempel ku duna ami tambe sinta mi ta tende boso ta papia masha ora anto mi ta bisa berdad sounds su alema leuk sounds no no no no dus mi ta no mas ña relatable den sentido ku por ehempel ami tin un chikitu tambe wak konstant nos ta bezig. Kemeni ta masha fasil bo bisa ata bo ta ata bo ta habla taki mama ta bezig ora bo liga un ora bai dos ora bai tres ora a bai bo no sa mes ke yu eigenlik ta ta fin meinta riba e tablet ei te atardi ante ta ketu e no bo lesiabu bo wanga dus bo tambe ta kansa bo a traha den siman bo ta bezig anto eigenlik te ta un di e kosnan ku bo a pone pa ami mes personal e aña aki mi ta usa mi telefon menos. ku ta posibel. Anto mi ta kue un buki i lesa. Mas tantu nan dilanti pa nan mira. Pasobra mesun ku den puberteit bo ta bisa nan ora nan ta bai skol, nan tin ku lesa buki tòg pa skol. Ya. Pero ku ki smak nan ta lesa e buki? Esei mucha nan mashadiga nan ta kusta masha lesamentu di buki. Nan ta mira nan menda na kas ta lesa buki tampoko. Mama ta lesa un buki nua. Tur ora mama tambe ta den den su telefòn ta hari, ta wak TikTok pariu ku mi, Instagram, Facebook. Pero lei ku mai bo a bo ta bisa di esei pero. Anto dado momento e ehèmpel ku bo ta duna. ta papia mas duru y locual cu bo ta saca fe bo boca bisa no pone un banda no ki. Pero ta depende, mi ta comprende aki bo ke ben pero ta depende bo funcion tambe no, wanneer bo ta yaha bo cu un guy por ehempel bo ta doño di un lugar bo tin dos tres negoshi, well e guy ni por ehempel tin un casa ora bo sali cu nan Tin baina e omo ney ke sali ku bo sinta papia pero nan ta pasinti e rora na telefon hende ta keda yama nan yama nan yama nan yama nan ya un ta ke bo ke ta hinti e rora bo ta base ke me e ta e life style nan ku asun un rol. Ami ta yente taki dubel pasobra nan a pone asina aki netamente e ta e ta si i no pasobra mi ta haña ku of ta mester manera ku mi ta mira den pubertat tin ora bo tin e desaroyo ey ku bo yu ta look up ku bo yu ta kiko pero bo tin tambe tin ora den pubertat netamente un yu Buscando su eigen ik. Anto tin ora e buscamento dje eigen ik ei ta juist leu for di bo. Ta juist gana di haci su eigen ding, ken e mes ta, ken e mes tin gana di, anto e loke bo ta menciona di ehempel ei, mi ta kere sigur e ta e ta forma bo bo bo yu. Pa ami den edad, no un tiki mas chikito, pero den pubertad, bo ta haña i ta p'esei bo ta hende pubertat por ta ku e yu ta sea ripití e loke ku el a mira na ehèmpel ei òf e ta pensa pa su mes, Ami ke bisti asina. Mi ta mira e manera ku mama ta bisti, mi ta nge ei, halo ku ntiki ordinario. Anto bo ta haña tambe ta pasa, anto bo ta hima, ami sa ta ke yu ke sali, ora mi mira e bisti, pero ta kos na ku na un momentu dado netamente vanuit bo ehèmpel E tin su propio manera di mira e. Tin sa ke tin ke ber ku karakter, pero ami ta pensando e tin ke ber ku edukashon i level. Esei historia ta sona tin di duru tin be. E tin ke ber su karakter pasobra si den edukashon, si e ta mira ami komo mayor ta bisti sexy enton e tog ta bisa no ami si no a ta significa ari ku e no e ta completamente un otro manera di mira kos ku abo. Por ta e atenshon ku e ta mira ku bo ta haña ei e no ta haña apropia. Por ta e ta mira e ta pensa e manera kon. Su manera di pensa intelectual ta otro, por ta ta bon tiki mas studia, ta hasiendo otro, e ta otro tipo di cos ta moveli. Por ehempel, mi con cu por ta bo por mira un mama tambe ta bay fiesta, mi yu muhé mes ta bisa mi cu, mama bo sa bo ta bisa bo tabata sali bo ta bay fiesta, ami no sa, tin men mi ta bay un caminda mi ta pari nan, gewoon nos ta bay por ehempel un lugar, un discotec, ami no ta he afon, mi tin cu ne, wou no sinti bo obliga pa keda bay e cos nai, gewoon bo tin cu realize por ta esey no ta abo su movement. Por ta abo tur mucha cu ta movies bo ke bai gewoon. Anto chel kende nan cu ke bai movies. Por ta abo tur mucha cu ta restaurant bo ta bai cu bo amiga nan bo ta sinta come bacila corecto. Y aceptacion tin ora como mayor tambe di ken bo yu ta. Ken cu e ta cu bo ta desaroyando eigenlijk un adulto cu ta bai tuma su mes decisionnan. Un adulto cu no tin mester di copia abo den tur cos men acepta tambe gewoon cu ami ta dje manera aki e yu aki no ta asina. Anto durf di, na momento ku bo bisa, bo duna tur e edukashon ei, bo duna tur e ehèmpel ei, a yega sierto edat, durf tambe di bisa, Mi ta bai laga lòs, anto mi sa honderd prosènt ku den un bia e no ta bai bai bon. Ke men, lo bo kai, lo tin momentunan ku bo ta bai hasi fout. Duna, prepará nan, ami ta kere tambe duna nan e konfiansa ei ku no importá kiko pasa, Bo ta bounce back. No importá e foutnan ku bo hasi, nos lo tei. Pasobra un momentu dado bo a wòrdu eduká. Bo tin un un kuadro di referensha básiko ku nos ta bisa, tende, bo a wòrdu bo lantá. Pero loke mi ke bisa riba e parti ta, promé ku bo yega einanan, bo tin ku kana un prosedura, sí. Loke mi ta ripará ta, tin ora tin mayornan bo no ta kana e prosedura. Un mucha ta yega, por ehèmpel, pa bai Hulanda. E tin diesocho aña, Boom bam di un mama streng cu no a laga un mucha bay sali nunca. Een ke bo bay man bo nunca su so. Ela pidibe bay clen Curaçao bo ta lag'e bay riba yate su so. Anto di rimpiente bo ta cue bente riba KLM lag'e bay cai lag'e bay cai den Hulanda ya anto di rimpiente bo ta kere ta cue ki houcas poucas en ta bay. Bo tin cu rea poco poco pa bo yega ey nanto si bo mira tambe cu bo yosi diesocho aña ante no ta cla bo tin cu busca un test un stapia p'e prome cu bo cuela ge bay cay den Hulanda cu tu lugar sumamente grandi cu asina tanto tentacion e ta cuminsa e correcto e ta cuminsa cu duna nan tambe responsabilidad ta yega edad na nan momento dado cu mi ta kere ta hopi sano pa mucha nan sali pa nan busca un trabou un bay job gana nan propio seng hiba maneho financiero. Anto hopi bia den e kosnan ei ya kaba komo mayor pa bo mes tambe bo ta haña un gevoel bo ta mira yu ta traha por ehempel e ta spaar e ta spaar e ta spaar bo ta mira un otro yu di bo por ta ku ta traha e banda bo ta mira e big spender awe ta McDonald mañana ta Kentucky otro dia ta kiko bo ta mira e ta gasta gasta gasta gasta ta kosnan ku ta duna bo indikashon tambe e muchakin mañan ku djos ke riba su mes kon e ta deal kusen kon e ta anto nogmals Na lugá di pensa ku bo ta bai duna e un lès, tende na mi, na mi spliká bo kon bo ta dil ku bo sèn. Na un momentu dado e mester ta hopi kiko bo ke logra ku e trahamentu. Ora bo ta traha awor aki, bo ke únikamente e mo, e periodo aki pasa dushi, a kome aki, kome ayá, kumpra aki, kumpra ayá. Pa ki motibu bo ta trahando? Ki ta e meta ku nos taban pone ku bo ta sinti ta importante pa bo logra ku e sèn aki? Bo no mester spaar tur, por esun kei bo ta haña importante por ehempel pa bo enjoy, pa bo bai McDonald's na kantu aki. Oke, kuantu cènos ta ban pone pa luna p'esei? Anto kon bo ta hasi tòg e parti di invershon tambe? Kiman? Komo mayor, netamente dor di duna e mucha bou di bo da kaba e tipo di oportunidatnan ei pa nan por. Hasi e foutnan i ke men kue bo sèn, gast'é malu pa nos mira bo ya. Trahe dier tres luna pa mi kumpra un iPhone. Yes. Pero ta sakrifisionan ku na momentu dado, pasobra ora ku Abba kumpra e iPhone ei pa nan, mil dia bo mester a kambia e skrin. Ora ku nan mes a kumpr'é for di nan mes sèn, bo ta mira den una bes tambe. Bo ta bira mane Kelky den man. Ei, kon mas

Cu nunca nan no ta bay ta cla. Mester ta cla bo ta warda. Segun mi bo ta muri wak ainda bo ta pensa en ta cla. Ke men e ta importante pa bo acepta ki ora bo ta tin algo basico cu bo ta bisa esaki ta suficiente. E mucha aki ta prepara genoeg pa e. Yes. Asina y nos a yega final di un otro Reset Sessions. Caminda mi ta kere cu mayornan a por a relate cu diferente ehempelnan cu a wordo menciona ora bo ta deal cu e edad asina precioso Ya, cu ta e e puberteit. Yes, danki pa conecta cu nos un bia mas den Reset Sessions. Nos ta spera cu bo a logra siña hopi y tambe cu bo a sa haña cos pa bo por pensa riba dje pa asina cu ora bo mira bo puber of e chikitunan cu ta biniendo awor aki cu ta creciendo cu ora cu ta masha lihe mes den un frega di wowo e chikitin ta bira grandi. Dus laga nos tuma e tipsnan aki y pensa pa nos mes y tambe Yuda nos yunan na nan desaroyo pa di mañan ku djos ke ora ku nan ta grandi ku nan sali fi kas nos ta bisa ok a mi a hasi mi parti ya mi a duna tur e tips, tools i sosten nan i lo mi keda ta ei tambe pa nan semper i kuando ku nan tin bisa yunan ta bira grandi pero nan ta keda nos baby right. Ok damas.